community woman anogara pastand eh. wanp eh. ndiwanikwe ndichimira book nderei ndanga ndatokanganwa eh. kuti mba ndine maroji angu kuti wangadewo kunyora izvo so handiti ipapa makagara ipapa nambuya venyu kumusha kwa vanhu kana mbeu makagara ipapa saka inini saassistant wamp ndakanzi ndinyore vanhu vaitese saka apa inini manje ini ndakangwara aiwa richibaba bhuku rese izvi eh. ndakazadza ipapo ndakatoudzi ndakaisa sekuru vangu nevana vavo four tete vangu nevana vavo three amainini vangu vaye vandaikudzaya vakadzoka kujoza vasina kana chinwa ndakavanyoraiwo nemurume wavo tezvara wavo naamwene vacho vese vakapika bhuku iri ini ndakazodza bhuku iri nehama dzangu nekuti ukasatodaro muno haudye avarira munosekesana izvi zvitozopinda kana mazadza amazii zvehama dzangu dzaimwe nyaya mm. ndosaka ndatege ndikuitire same favor iyoyo okay. saka imimi mother ndozoti muri ngomwa hamuzvari saka ini ndada kutongokutiwo mudhayari ndotongokunyoreyo kuti mother kudzila vane vana vangani ndakupewo four handiti ndokuisai four nemurume wenyu five imimi wacho wechi six ndakunyorei muri six then iwe napiri napiriwo manje inini handizozi murume wako nekuti nhasi wauya neuyu mangwana wauya neuyu saka ndoda kuti undipe list revarume wako vese ndibva ndavaisa amai vanoshura ava zvivindi zvavo avairudoka ndikuise mubhuku inesho dzandiri kutokuitimaregera handirarame nembeu iyi hmm. kuti udye sadza rawo kudya kubva handiri kubva kumbeu bemaregera merudo regera ne mungade monzi ngomwa ndanyorwa mazitevana vandisina ah, ah. vana vandizomukukanganisa muri kukanganisa mbeu yakadonetwa kupiwa vanhu vasina less privilege imi mokoromora kupa mbeu hama dzenyu million of relative enge nezvamuri mai rudo muri munhu anonamata muri munhu anopfeka anopfeka uniform uniform kuipfekeri yechechi makapfeka bhachi renyu rehwisiri asi muchiita zvakadai hmm. kuchechi kwe ini ndikunoda kuuya kuchechi kwenyu ndinoda kuuya kuzoona mukuru wenyu imimi wemadzimai ah. hazvitenderwe mubhaibheri kuti mudedze munhu muchitigoma ah. zvakauya sei ah. imamei zivai kupfeka zvigusu muchiita upfambi hwenyu kunzo maakundiparidzira shoko ndoparidzirwa shoko nepfambi ndopengere mubhaibheri chaimo Papi yakabata chii chaichi mupendero? mupendero upi yakabata tsoka dzajesumajaira masoko ikoko ndizvozvo ndizvozvo tichitorova tichienda madha idzi nyasha huru dzandiri kutokuitira idza ndanda kupinzai mukomiti kuti imimi mutowana hama dzenyu zvino makagara mungori marombe vanhu havana kana mbeu kumusha uku dzekuti mutumire ndotokuitiraiwo tsitsi ah. makundiita kunge ini ndine utsitsi ah, mwari vanobatsira munhu anozvibatsira ah. ini ndabatsira hama dzangu ende mwari vachatoona kutoti rudo rudo rwandatoita samai rudo kuti ndibatsire hama dzangu tauzini dzungu dzinyoramba kuti imimi kana maramba its okay ndisiye ndiite zvangoda kundidzisa shoko tambi mafuta yanyu haana kunyorwa zvamukundiudza izvozvo dai maiziva shoko ramwari dai musingamboshora